Adɔfoɔ, meda mo ase ma mo akwaaba de ba Time with Tina dwumadie a ɛwɔ Sparkle TV so. Me a mete akonwa mu yi, yɛfrɛ me Tina Asare. Me na medi dwumadie mu nyinaa kyeame. Ɛnnɛ nkɔmmɔ a ɛda pono so a yɛreba abɛbuobuo ho ne sɛ, Ɛwɔ sɛ Asɔre boa Asɔre mma anaa? Ɛnnɛ ne ho nkɔmmɔ na yɛreba abɛdie. Meretwa me ho aba, na sɛ meba a, Mɛda m'abadwani adi de akyerɛ mo.
Mede asɛm dɛdɛ bi ama wo, sɛ moahu sɛ nnansa gaase boɔ ayɛ den. Mansuro koraa, Sunny Gold akɔfa kyɛnsee nwanwasoɔ bi aba dwa so a yɛfrɛ no Sunny Gold Magic Cooker. Sei na ɛteɛ. Yɛwɔ ne outer jacket. Wobue so a. Yɛwɔ ne quality three zero four stainless steel inner jacket. Ɛmu na yɛnoa yɛn nnuane nyinaa wɔ. Na mmom outer jacket no deɛ, mesrɛ wo, yɛmfa nsi gya so. Sei na Sani Gold Magic Cooker yɛ n'enwuma fa. Deɛ edi kan, wode w'aduane a wopɛ sɛ wonoa no begu inner jacket no mu na woasɔ wo gas. Afei fa inner jacket no si gya no so. Simma kakraa bi, aduane no ahuru no na woadum wo gas. Afei tuɛ na fa inner jacket no si outer jacket no mu na kata so. Pagya ne nsa no na emu ntu yie. Aduane no bɛkɔ so ara anoa kɔsi sɛ ɛbɛben. Aduane no aben no, ɛyɛ magic ankasa! Sunny Gold Magic Cooker yi, wobɛtumi de anoa ampesie, plain rice, jollof, waakye, nkwan ahodoɔ, bankye a yɛde rebɛwɔ fufuo, ne aduane a ɛhuru biara. Yɛwɔ various sizes and colours.
Sunny Gold Magic Cooker cooks like magic!
Adɔfoɔ, mesan da mo ase ma m'akwaaba de ba Time with Tina dwumadie a ɛwɔ Sparkle TV so. Sɛdeɛ mekaaeɛ no, Meeda m'abadwani adi akyerɛ mo. Ɔnyɛ obiara, ɛte sɛ y'ankasa yɛ papa ɔsɛmpakani Kooku Hene a ɔsan yɛ musician. Ɔno deɛ ɔnyɛ, ɔno ɔnkɔtena asɔredɛm na w'apreachi o. Ɔyere ne ho kɔ abɔnten ɛwini akra anaa ɛtwe akra de ma Nyame. Paapa, mepaakyɛw me ma w'akwaaba. Yeah, me nuaba. Adɔfoɔ, sɛdeɛ mete akonwa mu yi, asɛ mereyɛ ayeforo. Ɛyɛ Time with Tina program na yɛyɛ, ɛnyɛ ayeforo. Ɛfiti me ti kɔpem me nan ase adɔfoɔ bi na ɛsiesie me ɛma me ho timi yɛ fɛ sei wohwɛ me ti ho a ɛyɛ Nana's beauty parlour Nana's beauty parlour ɛwɔ Achimota cemetery junction hɔ nom na Nana ɛyɛ me ti da biara ɛde ma me wohwehwɛ Nana a wobɛfrɛ no wɔ number wei so zero two four nine four four three six six three five zero two four nine four four three Six three five na na number ɛna mede ato dwa no saa nso na m'anim ɛyɛ Belora makeup artistry wohwɛ Belora ɔwɔ tete motor way ɛnɛ yɛse ɛyɛ N one market hɔ pɛɛ wohia Belora wobɛfrɛ no number wei so zero two four four nine eight three three three one zero two four four nine eight three three three one Belora number ɛna mede ato dwa no saa nso na m'ataareɛ a ɛhyɛ me fiti m'ataare kɔsi me chain Masom ade ne me biribiara ɛyɛ kings and queens boutique salon ɛna ɛsiesie me se wohwehwɛ wɔn a wɔn wɔ Michelle camp kwan no ara so opposite Goil lucky oil Goil lucky oil ɛhɔ nom ara wohwehwɛ wɔn a wobɛnya wɔn wɔn tu tɔn wopɛ sɛ wo ntu bi ntɔn a ɛne akra aboɔ yɛ pɛpɛɛpɛ wopɛ sɛ wo ntɔ no baako baako nso so a deɛ wo pɛ biara wobɛnya bi wɔ hɔ ɔwɔ mmarima deɛ ɔwɔ mmaa deɛ wɔn wɔ ice chest biribiara ɔwɔ bi wɔ hɔ nom Ɔwɔ branch foforɔ nso so wɔ Tema post office, Tema community seven. Ɔwɔ branch foforɔ wɔ Tema community seven post office hɔ nom a. Wo hia Kings and Queens boutique salon a, wo bɛ frɛ no asi number wei so, zero two four four six three five seven three seven, zero two four four six three five 737 wɔn number na mede ato dwa no. Dwumakuo a ɛsɔɔ wɔn ase ma mede dwumadi brɛɛ wɔn yɛ Sunny Gold Magic Cooker. Sunny Gold Magic Cooker foɔ se ɛnnɛ wɔredi Buronya. Wɔde Buronya akyɛdeɛ kɛseɛ pa ara na ɛde rebrɛ mo. Obiara ntu ammirika na ɔnkɔgye ne deɛ ansa na kyɛnsee no asa. Kyɛnsee yi yɛ kyɛnsee a ɛsave wo gas, ɛsave wo energy, wo time, wo sika, wo biribiara. Ɛboa ma biribiara boɔ ba fam ma wo bɔkɔɔ. Yɛse ɛnnɛ yɛatete so Yɛma obi biara Buronya akyɛdeɛ, na anka nine litres no, yɛtɔn no two seventy. Ɛsiane Buronya akyɛdeɛ kɛseɛ pa ara a yɛde rema mo nti no, ɛnnɛ yɛde aba two thirty. Buronya akyɛdeɛ kɛseɛ pa ara, nine litres no, na anka ɛyɛ two seventy, ɛnnɛ yɛde aba two thirty. Seven litres no nso no, na anka ɛno nso yɛ two forty, yɛde aba two hundred. Seven litres ice jacket no, na anka ɛyɛ two seventy, ɛnnɛ yɛde ɛno nso so aba two thirty. Bronya akyɛdeɛ, six litres no, ɛnnɛ yɛde ɛno nso so aba one eighty. Obi biara ntrɛ mirika na ɔnkɔ nkɔgye bi. Sunny Gold Magic Cooker, cooks like magic. Adɔfoɔ, yɛde yɛn nkɔmmɔdie no rehyehyɛ so ara ne sa. Paapa, mepakyɛ mema w'akwaaba. Yaa, me nuaba. Mema w'akwaaba.
Mprɛ bebree no, ɛyɛ a yɛte sɛ yɛse asɔre mboa asɔremma no a ɛwɔ asɔredan mu hɔ no sɛ Akristofoɔ, asɔre mboa yɛn. Mm. Ɛno nti no bebree no ara ɛyɛ obi a ɔse yɛamboa me nti no mekɔ ahokyerɛ mu yɛamboa me nti asɔre no magyae. Mm. Na ɛwɔ sɛ yɛboa yɛn ho anaa? Ɛwɔ sɛ asɔre boa church member? Yoo, me me nuabaa ntete na m sɛ meda wo ase papaapa. Deɛ ɛdi kan, yɛda Awurade ase nso sɛ wɔde dwumadi a ɛte sei no de ama yɛn. Ahwɛfo a ɛhwɛ yɛn nyinaa nso kyia obi a ofie. Asɛm a wɔabisa yi, asɛm no emu yɛ du. Emu yɛ du. Na ɛyɛ ade a ɛreha yɛn. Ɛha ɛha mo nti na wɔabisa yi nokorɛ. Ɛfa no mɛka sɛ aane. Ɛwɔ ho kwan sɛ asɔre no tumi. boa anaasɛ wotumi sɔpɔte mhm. asɔre mma no. Adɛn nti na wɔsi yɛtumi sɔpɔte bi? God um, sɛbe mpanimfoɔ bu bɛ bi sɛ ɛnyɛ nsateɛ nna anyɛ dɛn ɛnyɛ pɛ nti asɔre no mu no yɛwɔ wɔn a wɔadi yie awurade ahyira wɔn a wɔn nsɛm wɔ bi ɛne yɛwɔ wɔn nso a ɛɛ saa nkurɔfoɔ no wɔn nhyɛ daa ɛni bi a wɔyɛ ahiafoɔ anaasɛ akunafoɔ ne wɔn a wɔnenam street so ne saa nkurɔfoɔ no nyinaa. Enti ɛtwa sɛ asɔre no in a way no wɔtumi yɛ dɛn sɔpɔte saa nkurɔfoɔ no na ɛtumi boa. Na yɛka asɔre nso a ɛne sɛn? Wohwɛ eh, Bible mu ne adesua mu a asɔre no yɛ ecclesia from the Greek no, wokyerɛ mu ecclesia kyerɛ sɛ Assembly. Assembly. Or the fellowship of people. Okay. Or the called out ones. The saints. Wɔn a onyame afrɛ wɔn. Wɔde wɔn mogya ne mogya na ayɛ dɛ afrɛ wɔn. Eti na Greek ne ka na ecclesia no. Eti fellowship bi a yɛbɛhu wɔ baabi nipakuo bi aboɔ ho ano no. ɛyɛ asɔre ɛwɔ nyame din mu no is a church enti saa kuo no ɛtwa sɛ asɔre no tumi yɛ saa adeɛ no na ɛtumi boa ɛtwa sɛ asɔre no tumi boa wɔn a wɔnni bi in the church oh, okay. ɛsɛ wɔtumi yɛ because ɛnyɛ nnɛ na ɛfiri aseɛ uh-huh. It's from the ancients, mm-hmm. the no, early no, church. No, no, yes.
Oh, okay.
So many scriptures prove

sɛ moanya ma weinom nketewa no moanya ma me na before that no na nkurɔfoɔ bi ne abisa yesu sɛ ɛdeɛ ne yɛanya ama wo ɔse meda adagya no moanyɛ dɛn mamfira me ntoma ɔkɔm dee me no moma me aduane ani meyare yɛ no ma mehwɛ me ɛna wɔn bisa yesu sɛ dabɛn na wo dan bɛgya ɛna yɛn fira wo ntoma mhm. dabɛn na wokɔ afiase a yɛamɛhwɛ wo dabɛn na kɔm de wo a yɛammɔ aduane ani ɔse sɛ moanya ma wei mu nketewa moanya ma nketewa no yɛ asɔrefoɔ no akristofoɔ no oh yes oh, okay.
nipa okay.
asɛm na na wɔka ɛna galatians chapter six Verse ten, Bible sɛ, as much as we have an opportunity, ɛbere yi mu a yɛwɔ akwanya no, eh, yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ dɛn, yɛbɛboa, yɛbɛyɛ papa, you will do good. Sɛ wotuma seɛ, enti wohwɛ Bible mu no a, from the ancient na ɛwɔ hɔ. Acts chapter six verse one to seven. Na saa bere no na asɔre no Helefoɔ anaasɛ Hebrewfoɔ ne Greekfoɔ no ntɔkwa wɔ mu because wɔn sɛ dabi wɔn abu wɔn ani de agu akunafoɔ no so ma yɛnhwɛ wɔn eti na yɛ sɛ Paul ti mi bɛm na Paul ka kyerɛ wɔn sɛ yɛ deɛ yɛ pirikyi the word of God but ɛsɛ sɛ yɛtumi yi nkurɔfoɔ bi a saa nkurɔfoɔ no bɛtumi ayɛ table no ho adwuma daa distribution according to the scriptures ɔsɛ everyday distribution it means that every day Na ɔmo boa akunafoɔ everyday na ɔmo boa nnyanka ne nyisaa nti sɛ obi ba asɔre mu a ɔnni bi ne maame awu ne papa awu ne kunu awu ɔyɛ mmɔbɔ nti etwa sɛ asɔre no tumi yɛ dɛn ɛsupporti nipa no in a way so because sɛ yɛmfa no sɛ ɔwɔ wiase a wokɔ clubs ahodoɔ mu a maame sɛ ɔho kyere wo paa sɛdeɛ wiasefoɔ na ɔmo nim kristo no bɛyɛ ama wo no na ayɛ fɛ no okura ho bɛdwiri wo kristofoɔ ntumi nyɛ saa kristofoɔ bebree ntumi nyɛ saa adeɛ no hmm. makɔ program mekɔ programs baabi bebree na nkurɔfoɔ frɛ me mu ba me hɔ ne yɛdi nkɔmmɔ obi wɔ hɔ a ne ha wɔde bɛba no mɔmi ɛyɛ asɛm kɛseɛ because agm a ɛyɛ group no yɛadwuma no sɛ yɛbɛkɔ nkurase nkurase ɛne nsɔrensɔre a wɔka nyamesɛm na yɛwie a kakra yɛkura no yɛtumi de ma nkurɔfoɔ so wɔ sɛdeɛ adeɛ no teɛ no nti abere biara no yɛhyia nkurɔfoɔ mu ɔmo ka ɔmo haw ɛde kyerɛ so papa mewɔ asɔre wei mu biribi nti yɛntumi mmɔ asɔre bebree din mewɔ asɔre wei mu mhm. metua me tide meto mu ɔfrɛ meyɛ sei na me ho ate mehia 50 ghana 100 cities ɛde adidwa mekɔɔ sɔfo hɔ no sɔfo no sɛ eh, eh, i am sorry asɔre ne me sika which is very sad basɛ nkɔkɔ obi a ɔyɛ ɔkɔɔ tekini hɔ a akɔbɛnya bi ama no Papa, woakasa, na worekasa no, ɛwɔ sɛ yɛboa wɔn, na sɛbi wɔnyɛ adwuma. Good.
Meda wo ase papaapa. Wɔn a ɛwɔ sɛ yɛboa wɔn wɔ asɔredan no ase yɛboa wɔn no, wɔnyɛ adwuma anaa? Meda ase, wɔyɛ adwuma. Aha. Ne sɛ mu nti na ɛwɔ sɛ yɛsan boa wɔn. Wɔyɛ adwuma. Wɔgye pay. wɔyɛ adwuma wɔyɛ adwuma na mmom nyɛ obiara na ɛyɛ adwuma number one number two obi wɔ hɔ a n'adwuma a wɔyɛ no sika nnɔɔso nti wɔadi adi ne capital so sɛ ewi ase wɔyɛ bible mu a throughout bible obi ahia aboafo ebi yesu kristo na ɛsɛ john the baptist ba bɛyi yesu adi ansa na yesu aba wi ase so in a way no na yesu ne boafoɔ ne john the baptist eti wo kan psalm fifty four verse four a baabu sɛ onyame ne me boafoɔ onyame nku no so me mu na nsana onyame bɛ boa wo bi no ɔde fɛ nipa so obi wɔ hɔ a ne capital so a but ɛsɛ ɔde start firi hɔ ɔstarte a ɛnam sɛ nneɛma yɛntɔn nneɛma nhyehyɛ wɔ nti no otumi di edi ne capital wote akyiri abɛfo so ebi asɛ bi onipa ne ni business it's not like that but onya fifty ghana bi ka fifty no ho a anka ebetumi asutu no. So sɛ adeɛ nteɛ no, obi wɔ hɔ a, menim Akristofoɔ bebree mm, a Awurade ada nneɛma adi bebree afa wɔn ho a wɔkɔgye bosea wɔ bank ɛna wɔde bɛyɛ adwuma wɔ asɔreba, otua tait, otua ɔfere, wakɔgye bosea de abɛyɛ adwuma. Adan no de bosea no as ɛka ne sɛ ahye, yɛbɛkye no, ɔkɔ asɔre hɔ kɔgye mmoa, asɔre sɛ yɛni bi. Ɛsɛ sɛ yɛde saa nipa no kɔto prison. Nipa emu deɛ hia, deɛ wakɔgye bosea no. Deɛ wakɔgye bosea. Oh, okay. ɛsɛ sɛ ebi no kɔto prison na ebi du etumi du baabi kura sɛ sɔfo no anaasɛ asɔre mpanyinfoɔ no bi wɔ a yɛfrɛ mo sɛ ɔmo mmra na nka at least yɛbɛdi adanseɛ so ɔmo nim nipa yi sɛ ɔyɛ asɔre ba a sɔfo no bi nkɔ.
Ah, adɛn nti na ɔnkɔ
adi nti na ɔnkɔ nso wasɔre ba ɛyɛ n'asɔre ba nti onnya asɛm deɛ ɔsɛ otumi kɔ no so defend no ɛsɛ sɛ odi n'akyi ɛno nso yɛ mmoa no bi ɛso ɔnkɔ

eti wokan philippians na bible sɛ ɔbrɛ ne ho ase asɛnnua no ho wom wohu sɛ yadeɛ no teɛ no enti berɛ a yesu kristo bɛwu asɛnnua no so no na wabrɛ ne ho ase he humbled himself and he served before he died nti ɛsɛ sɛ wo bi ɔyɛ sɔfoɔ bi ate aseɛ sɛ wosom awurade na wasom asɔre ma no but today sɛne ɛhunu yɛgya ne nyinaa sɛ asɔre mma mu na ɛdɛ ɛsom yɛn nti na wei no yɛyɛ afa no sɛ sɛ asɔre ma mmɛsom yɛn na na ɛyɛ problem but yɛwerɛ fi sɛ deɛ awurade de ahyɛ yɛn nsa no we care as a caring person woka ayi bible no a john ten ten no a na yesu kasa fa oguanhwɛfoɔ pa ho okay.
Okay. oguanhwɛfoɔ papa so every leader woyɛ oguanhwɛfoɔ ɛsɛ sɛ woyɛ oguanhwɛfoɔ papa ɛsɛ sɛ woyɛ oguanhwɛfoɔ bɔne nti obi bi ɔyɛ caring leader ɛsɛ sɛ wodwene w'asɔre ma ho situation biara a wobɛkɔm ɛsɛ sɛ wodwene wɔn ho it's part of caring wakasa paa mm. wongye ndi sɛ ɛmbi a asɔre bɛboa ne mɛmba bi memaa ne sika no wandi nokora ankyerɛ me na wakɔ ara na wasan aba sɛ sika no a wode maa me no sika no ahye nti san boa me biem na saa na obi haba ne yɛboa no a yɛbɛnya sika de aboa asɔre members. Good.
Da biara meka ministry no a yɛyɛ no God has given us wisdom and knowledge and ɔse ɛka mo mu bi nyansa according to James ɛka mo mu bi nyansa wommisa me awurade

Kristo is the church. Okay. Jesus is the church.
Eti obi a wɔte asɔre ɔsɛ meyɛ ma asɔre no is wrong. Asɔre no yɛ Kristo dea. Ɔyɛ Kristo the body of Christ. Because Yesu na ɔde ne mogya ate nyame ma ho na abɛyɛ asɔre. Ana Yesu anwu anka sɔfo kɔte asɔre wɔ yi. Yesu na wibi Yesu kura mpa mɛte asɔre. Yesu asɔre starte asuafoɔ brɛ so Antioch. Ɛna ehu sɛ wei no mu deɛ wɔn abrabɔ no ɛsɛ fata sɛ wɔn yɛ agyidifoɔ wɔn yɛ tu wɔn din eti yesu amɛte aso nti asɔre ne yɛ kristo mhm. na wobisa sɛ yaboa obi wakɔ wakɔ hye no
yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ yɛ sunsun mu adeɛ ɛna adeɛ bi wɔ yɛ dealing with physically nti asɔre no yɛ spiritual and physical things ɛna yɛyɛ wɔ hɔ Now obi akɔ wakɔdi dwa dwa no ɔkɔdiiɛ no sika ahye sɔfo deɛ na ayɛ faa ho that is the question ah, I was talking no. about caring I was uh -huh. talking about caring mm -hmm. ɔsɔfoɔ biara wasɛdeɛ sɛ wobɛhu asɔre ma the details of their life details of their life. Na papa, obiara na ɛbɛka n'abrabɔ mu nsɛm akyerɛ o. Don't wait for every member to come to you before you know his life. Nti o bɛyɛ dɛn na wahu? You need to call the person. Ɛnu ti ni ɛwɔ one on one counseling. Oh yes. Saa.
If you are a pastor, you have a task. O yɛ ɔsɔfo, edin pastor, o wɔ adwuma yɛ, o wɔ adwuma yɛ o. I'm telling you ɛdi na ɛyɛ ɔfrɛ no so onyame amfrɛ wo a wobɛsan wakyi adwuma no ɛdene adwuma no yɛ den sɛ asɔre ma no yɛ thousand po you need to search hwehwɛ mu ne hu asɔre ma no deɛ ɔmo kɔ nti na meka sɛ wisdom and knowledge menim asɔre bi a ɔmo wɔ kwan wɔn asesɛ nneɛma a sɔfo no onim obi a wɔ asɔre hɔ yes Yɛ knowledge and wisdom. Yɛ wɔ groups groups groups groups a nsɔre bebree bi wɔ a yɛ ayɛ dɛ yɛ atete. Atete. So ɔsɔfo bɛ sɛ ohun mɛ mma obɛ hu ne easy membership card wɔ hɔ. Okay. You see, eti ɛsɛ sɛ at least ohun nipa n'abrabɔ. Nyɛ sɛ bi wabɔ asɔre wɔn abɛto ɔfrɛn na wabetua tight. A fundraising no abɛyɛ na ɔkɔ. Abɛyɛ na ɔkɔ. You don't know where the church member is sleeping. Mm-hmm. Sɛ waware, sɛ ɔnware yɛ, sɛ wawo, sɛ ɔnwo yɛ, sɛ ne maame awu. sɛ ne papa wu let me tell you sɛ mpo sika no mpo nyaa wɔ he nyaa wɔ he ɛna ɔde ba we don't know mhm.
hwɛ traffic mu obi wɔ a ne ba hyɛ n'akyi awia bɔ ne tirim na ɔde atɔ nsuo na waba ɔsi nyame bɛhyira me nti sɔfo sɛ nyame bɛhyira wo na wabɛto afɔre yɛ na watua tithe do you understand it nti wabisa sɛ ɛhe na ɔda ɛhe na ɔte Obi de kiosk mu. Obi kɔ nkraya. Daako ma area. Papa ekristofoɔ brɛ o. I'm telling you. Ekristofoɔ brɛ. Obi tumi kɔ asɔre fiti anɔpa. Mm. Anɔpa six. Ɔbɛtena asɔre dɛm aa ma n'abɔ bɛyɛ four five. Ɔba na ne ho sika nyinaa sa. Yɛsi tua wei, tua wei, tua wei, tua wei. Nipa ne nso so brɛ. Nipa ne nso so brɛ. There was a time eh, Paul. Ɔsi Jerusalem ehiafoɔ bi wɔ hɔ ɔsi Jerusalem o ehiafoɔ bi wɔ hɔ nti da biara afe ɛka ne sɛ na awɔtwem no mɔmɔ afɔdeɛ Paul kɔɔyɛ no ɛna ɔkɔ gye sika no ɛna ɔde kɔma ehiafoɔ na ɔde somae ɛde kɔe kɔma ehiafoɔ na na wɔ Jerusalem church so ɔde aseɛ nti asɔre na ɛwɔ hɔ saa no yɛsɛ benkum edware nifa. na nifa adware benkum nti yɛwɔ hɔ sɛ abusua church is a family ah maame nti o na deɛ nti na ɛsɛ sɛ asɔreba ɛwɔ hɔ na ɔbrɛ na asɔfo anaasɛ leaders ntumi anyɛ hwee afa ho na wɔagyae asɔre no na ɔde ho akɔ bata wiase ah, obetumi gyae oh. asɔre Because yɛ anboa no wɔ asɔre dɛm. I am telling you.
Papa, wongye ndi sɛ mbia na nipa no ankɔ forward ankɔka ne haw. Obi kɔ.
Ba yɛ mboa.
Oh yes, obi kɔ paa. Ebinom kɔ nso yɛ mua. Na asɔre no nya bi mma no koraa. No advice, no direction, nothing. I, I know people, me ne wo kasa yi, ɔbɛyɛ Muslim. Yɛyɛ pɛ dodo aba mu no. Oh yes, yɛyɛ pɛ dodo ama awurade. Kristo ni no sɛ ɔbɛyɛ Muslim.
Oh yes, wakɔ som foforɔ mu. Akristofoɔ, papa me ba. Mm. Akristofoɔ mesrɛ mo, mesrɛ mo bebree kwa. Sɛ woyɛ Kristoni, ɛnyɛ asɔre nko ara o. Woyɛ Kristoni mapa na wote asɔre dɛm na wo nua ɛbrɛ a, me deɛ nka mɛsrɛ, me nka sɛ yɛ w'asɛdeɛ. Nka mɛsrɛ sɛdeɛ papa kaeɛ no, ɔse Bible nim no, Na meka asɛm bi sɛ, woanyɛ ama me nti no, anaa woanyɛ ama wo nua nti no, na woanyɛ ama me. Mm. Na nka ɛbɛyɛ sɛ nka wohu sɛ wo nua ho kyere no a, nka wobɛyi wo yam, wobɛnya abadayɛ de aboa wo nua. Papa sɛ saa nneɛma no nso yɛ a nhyira wɔ mu. Ei, nhyira paa. Eh, papa, wobɛhu na obi akɔ asɔre, wapɔn, ne kaa no ɔno nko ara na ti mu o. Ne nua no nso nam ne lane mu, meka nsuo tɔ. Ɔmfa no. Ɔmfa no da. Ɔmfa no. Ɔmfa wo nyɛ dɛn? O na yɛ kora yɛde yɛ.
Yɛde yɛ mo. Sisi amono ka sɛ menkura kaa. Batie. Yɛtumi kɔyɛ program baabi. Wɔawie no, wɔn nim pa asɔre ba no nim sɛ. Wonam fam. Ɔbɛ pirikyi wɔ ha. Aw. Ɔbɛ yɛ asɔre wɔ ha. Aw.
Ah, wɔtumi twa me ho. O papa yɛbɛhyia o. Wow. Na mesoma wɔadu no. Asɔreba. Asɔreba. Oh yes.
Na me mmere na ɛyɛ mmere papa. Enti nka wobɛtwɛn na woayɛ wo nua ne papa na Nyame ahyira wo. Woyɛ Kristoni na ɛnnɛ woanya akwanya rehwɛ Time with Tina dwumadi a ɛwɔ Sparkle TV so a, mesrɛ wo, bisa wo ho sɛ, sɛbi wo sika no a wowɔ no, wo ne hwan na edi? Wo nko ara wudi a ɛnyɛ dɛ o. Wonya sika na wo nko ara wudi a, sika no ɛnyɛ dɛ. Sɛ wonya nkurɔfo a woboa wɔn, wei bɛka sɛ, Ahaa, wei me ne no na ediiɛ. Wei, meyɛɛ wei maa no, wei, meyɛɛ wei maa no no, ɛnna ɛkyerɛ sɛ ampa woyɛ Kristoni. Tene wo nsa ka sɛ, Kristoni, mebaa Kristo mu no, nnipa ahe na maboa wɔn? Papa, yɛka biribi, mennim quotation kɔ no, ɔse, Sɛ wo ho kyere wo a, kae me, Awurade. Yes.
Ɔse, ka, ɔse, kae me sɛ woyɛɛ papa sei maa asi masi, anaa meboa? Enti woyɛ Kristoni na sɛ wonyɛ saa a, Na dɛn na wode bɛkae Awurade? Dɛn? Mepamokyɛw, momma yengyae na yɛmmoa yɛn nuanom a sɛbi wɔn ho kyere wɔn no. Asɔredɛm, ɛhɔ na yegu bebree o. Nnansa yi, sikafo koraa nkɔ asɔre bebree o. Menka quotation menkyerɛ wo. Papa kan ma me na ɛho hia me. Romans chapter twelve verse thirteen. Dɛn na ɛwɔ hɔ? Ɔse.
Momma ahotewfoɔ hia nhia mo bi. Mommɔ ahohoyɛ ho mmɔden. Ahohoyɛ no yɛ deɛn he, Papa? Hospitality.
Okay.
Sɛ wanya hɔhoɔ bi a. Wonya hɔhoɔ na wohwɛ ne yie. Wohwɛ ne yie. Ɔse yɛmmɔ ho mmɔden na deɛ hia no ɔse ahotewfoɔ hia o. Hmm. Obi yɛ hotiwni. Hmm. Oye hiani. Bible sɛ yɛyɛ Kristofoɔ no, yɛmma wɔn hia no bi nyɛ dɛn? Ɛhia yɛn. Nti woyɛ asɔre ba a, in the Bible, Bible sɛ Paul nom ka kyerɛ wɔn asuafoɔ sɛ obiara koto ntɔn wɔn agyapadeɛ ɛna wɔde ba bɛgu asomafoɔ no nan ase. Na agyidifoɔ no wɔn kyɛn mu obiara nya bi. Na according to Bible, ɔse na wɔn mu obi biara aniwa biribi hia no obi yɛ ne wa biribi hia no it means that asɔre no mu no woyɛ deɛn yɛwɔ nkurɔfoɔ a biribi hia wɔn so we need to look for those people hwɛ wokɔ eh, nsɔre ahodoɔ mu a adwomtofoɔ meyɛ musician so i know what i'm talking about adwomtofoɔ this is the time we need to look at them very well ɛsɛ yɛ check you see to them oh ne yɛ support wɔn obi wɔ hɔnom a because of wɔn a wɔanya nti wɔagya akoto ada song ɔde ne ho ama deɛ ɔde ne bɛkɔ mm. bonsam gya mu mhm. wɔadwane akoto bi kɔ wɔanya asɔre no mu a wɔanya afutuo bi wɔanya direction bi ba meyɛ sɔfo na deɛ nti a saa deɛ wei topic wei yɛ ne sɛ ɛboa asɔre no ne yɛatwe yɛn adwene asi so yie yɛtumi ayɛ because ɛnɛ sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ asɔre no nko a ɛnyɛ asɔre no nko a obi wɔ hɔ a ɔno nso wɔ sika wɔ asɔre no ɔbɛtumi aboa yes ɔbɛtumi aboa yɛmmoa yɛ ho yɛ ho in the church na ne titiriw no ɛyɛ mpanimfoɔ no a ɛdi asɔre no anim no because wɔn na wɔbɛtumi ayɛ biribi ama asɔre ma nso ayɛ dɛ ahwɛ so because today akwakwa gye sɛ onipa na nya mmoa ida sɛ ɔbɛgya asɔre na wakɔ so fufuo anaasɛ ɔbɛkɔ wiase anaasɛ ɔbɛku ne ho ɛnim obi a wanya mmoa mmoa papa wonim obi gyina ho meba metwa me ho aba adɔfoɔ yɛtwa yɛ ho aba na sɛ yɛba a yɛbɛtoa so
Ah, bɛrima, dɛ dɛ biara wokɔ fele gas. Oh bra, ɛnyɛ me o. Na ɛwa na?
Ɔbaa no o, wodi ti. Hyɛ wafu. Ara ɔpɛ sɛ onyam kasatia anaa? Wo dɛ bra na menkyɛ wade. Sunny Gold akɔfa abɛɛfo nkyɛnsee bi abadwa so. Wɔfrɛ no Sunny Gold Magic Cooker. Ɛwɔ outer jacket ne quality three O four stainless steel inner jacket. Na inner jacket no mu na yɛnoa yɛn aduane. Deɛ ɛdi kan, wode w'aduane a wopɛ sɛ wonoa no bɛgu inner jacket no mu na woasɔ wo gas. Afei, fa inner jacket no si gya no so na kata so fɛfɛɛfɛ. Simma kakraa bi. Aduane no ahuru no, na woadum wo gas. Afei, toɛ Na fa inner jacket no si outer jacket no mu na kata so. Aduane no bɛkɔ so anoa kosi sɛ ɛbɛben.
Ɛmo no na aben awie no, me use gas kakraa bi. Me gas ne ho atɔ no sɛ fɔmm. Aah
ɛneɛ bra, ɛmo a yɛanoa yi. Nti ɛbɛyɛ no dɛn? Ehi ako adidi.
Sunny Gold Magic Cookie, Wobɛtumi de anoa ampesie, plain rice, jollof, waakye, nkwan ahodoɔ, bankye a yɛde bɛwɔ fufuo, ne aduane a ɛhuru biara. Yɛwɔ various sizes and colours. Sunny Gold Magic Cooker cooks like magic.
Asetena pa hia wɔ nnipa abrabɔ mu. Enti na yɛde dwumadi a yɛato ne din Time with Tina brɛw wɔ Sparkle TV so. Dwumadi yi mu na me ne wo mmienu yɛreba abɛgye akonnwa na yɛadi nkɔmmɔ afa awareɛ, abusua, nteteeɛ pa, ahonidie ne deɛ ɛka ho nyinaa. Mɛma mobɔ bosea a motua. mo ba a mo tia. bosia ne deɛ me a me tia me kasi me bɔ me yiri bosia na me daadaa bosia ne deɛ ɛbɔ. o tia. ebi wɔ a yɛ tia ebi nso wɔ a. adan ti na ebi wɔ hɔ a o tia mo ka ho ntumi ntumi fa sika yi ma mo. ɔbaa sɛbi onu kunu ewu na wasan aware mmaa a ɔde bɛ ware bɛrima no ɔmo ɛna ɛfrɛ ɔmo abanoma. Yɛyi abaa to nkyɛn, yɛwɔ kwan bebree a yɛde twe yɛn mma aso. Timewave Tena dwumadie yi bɛboa wo wɔ abrabɔ mu. Enti hyia me Tena Asare wɔ Sparkle TV so wɔ dwumadie a yɛato ne din Timewave Tena, Timewave Tena, Fa Bɔ Mu eh! Adɔfoɔ, mesan da mo ase de ba Timewave Tena dwumadie a ɛwɔ Sparkle TV so. Sɛ afe no a wode wo TV no ato Sparkle TV a, ɛnnɛ me ne ɔsɛmpakani Koku hene na ɛwɔ fidua yi mu. Yɛn nkɔmmɔ a ɛda dwa so ne sɛ ɛyɛ asɔre asɛdeɛ sɛ sɛbi ɔboa wɔn a wɔnni bi wɔ asɔre mu. Ɛnnɛ, saa nkɔmmɔ no na yɛretwetwe. Paapa, na woreka asɛm bi. Yɛntoa so. Hwɛ Romans chapter fifteen verse twenty-five down. Bible sɛ, Paul ni o, Ɔse, Na seesei deɛ merekɔ Yerusalem makɔsom Ahotefoɔ no.
Na Makedonia ne Akae de fɛ aboaboa nnoɔma bi ano de rekɔma Ahotefoɔ a wɔwɔ Yerusalem mu ahiafoɔ.
Paul o, Akaefoɔ, wɔaboaboa sika no, wɔaboaboa nnoɔma ano, because Paul ate sɛ ahiafoɔ bi wɔ Yerusalem asɔre mu. Paul yɛ leader o. ɔboaboa saa nneɛma no ano but nnɛ antete na hmm. yɛmbisa yɛ ho sɛ dwiri me asɔfo ahe ɛna ɛbɛyɛ saa asɔfo ahe na buronya aso sɛdeɛ ɛwɔ buronya mu yɛ buronya aso obi akokɔ baako koraa ɔnya bi nyi o ɛnso kɔsɔfo bi fie asɔre ma no bɛso Noa nneɛma aba abegu hɔ, na anka yɛnkyɛ mpo ne yɛmfrɛ akunafoɔ no, anaa nnyanka a ɛwɔ mu no, momo ngye. Daabi, nte saa. Ɛnka afe so sei a, ɛnyɛ afe nko ara, ɛnka bosome mpo. Bible no sɛ, every day. Tio, mede ka nka asɛm bi sɛ, nyansa ne nimdeɛ. Mese, Me na meteɛ na meka kyerɛ wo sɛ. Asɔre bi betumi aboa ahiafoɔ every day. Ama wɔn sika no kura bebree bɛka. Ebi bebree bɛka. Ɛnso wɔn nyɛ. I'm telling you.
Anaa sika no wɔn yɛ ɛbɛha wɔn anaa? Wɔn betumi ayɛ. Wɔn betumi ayɛ every day because onyame no ayɛ n'adwene sɛ obesira yɛn. So eti kwan biara mpanyinfoɔ no betumi abɔ mmɔden sɛ awurade ma yɛn nyansa ne nimdeɛ a Asɔre no, yɛbɛtumi de akora asɔre mma no. Nkurɔfoɔ dwane kɔ abosom so. Nkurɔfoɔ kɔ akɔmfoɔ so. Ɛnɛ hwɛ me me pages bebree ano so. Every day lotto numbers. Lotto numbers. Eh. Na YouTube di akyire sɛ. Obiara pɛ quick money.
Yes, ɛwɔ mu sɛ ɛwiyɛ mmerɛ no sikani berɛ ɛne nneɛma yɛ dɛn abadeɛ. Saa nneɛma nyinaa ɛyɛ nneɛma bi a ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛn yɛhwɛ because ɔkra baako twe. Maame nyansa nketewa. Papa. Hmm.
Nyansa nketewa o. Mepɛ bi koraa twe.
Aka sɛ dɛ bɛyɛ a mɛtwe. Akra baako twe.
Yɛkɔ evangelism a. Mhm. Awie yɛ a. Mhm. Mehyia aberanteɛ bi. Yɛfi studio kɔ rekɔda nnwom yɛba. Mehyia aberanteɛ bi. Ɔsɛ mema ne sika. Yɛn nso because of sɛ AGM yɛ adwuma ano no nti no obiara hyɛ yɛnya adagye ma no. AGM ne yɛ dɛn a? Wabɔ AGM saa. Adwene Pɔnkɔ Gospel Ministries. adwene pa nko ara gospel ministries nyame hyira mo me na meyɛ president nyame abom yes ɛne ɛyɛ na yɛbɛtwe akra i'm telling you yɛtwe akra na awurade ɛne ɛyɛ yɛne mu nyinaa bɛkɔ akɔtwe i'm telling you ɛɛ mhm. yɛboaboa ahiafoɔ ne obiara nsɔre nsɔre ne de yɛyɛ non denominational fiti churches na adwontofoɔ nti mo wɔ nkurɔfoɔ mo boa mo anaa sponsors na aka no mhm. mo nni bi yɛnhyɛ dɛ ni sponsors nti in fact mhm. yɛakyɛ Nyame adom na yɛbɛdi yɛ six years nti yɛgu so bɔ anniversary yɛgu so boaboa yɛn ho nti oh, oh. yɛ botaeɛ nso ne sɛ eh, yɛbɛboaboa adwomtofoɔ a ɛba mmabunu mu a wɔn ni boafoɔ ne adeɛ no yɛ botaeɛ no no mm-hmm. nti yɛwɔ production a yɛgu so bɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛnya boafoɔ yɛtumi apusi because ɛno na yesu sɛ yɛnyɛ ɛno nti na topic wei no meka sɛ yɛ no ɛbɛboa asɔre no na asɔre no atumi ahu sɛ yɛwɔ adwuma yɛ adwuma de yɛwɔ bi na nyamesɛm ka preaching no ne adeɛ nyinaa no nyɛ no nko yɛ preaching ne yɛbɔ mpaeɛ ne yɛ support physically physical needs ne yɛtwe akra ka ho no because ɔma atwe akra o ɔma twe akra giving atwe akra serious in what way ɛna giving twe akra god For example, obi aba asɔre, ohia biribi kakra, at least asɔre no atumi ayɛ dɛn? Asɔpɔto kakra. Ɔbɛkɔ a na ɔbɛtena mu. Fine. Ɛwɔ mu sɛ obi wɔ hɔnom a ɔyɛ ne dɛn ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛkɔ. Yɛwɔ sunsum mu nneɛma bi wɔ hɔnom a ayɛ a saa deɛ no ɛbaake. Nti yɛde mpaebɔ ne kasa kyerɛ tumi bua nipa no na wonim sɛ wobua nipa no mpo nne no turu firi baabi ɔwɔ anaasɛ ɔgye asɔre na woyɛ nto ngu yɛ o onyame bɛhyira asɔre no na one day wowɔ hɔ a onyame bɛtumi de onipa kɛseɛ bi a w'ani nna no so ɛbɛba asɔre nim abɛsɔpɔto asɔre no in a way nti ministry no ɛwɔ hɔ no sɛ yɛyɛ ready sɛ yɛbɛyɛ onyame asɛdeɛ a onyame nso bɛyɛ yɛ asɛdeɛ a ɛdɛn ɛde ama yɛn but ɛto de bi a nsɔre no bi ne asɔfoɔ no bi no wɔn nhyɛ da nyɛ ready sɛ wɔn bɛyɛ onyame asɛdeɛ. Ah, onyame asɛdeɛ no ɛyɛ deɛ hin. me ne asɔfo bi ahyia a onim asɛm a wɔka kyerɛ wɔn sɛ sɔfo paa na asɔfo woyɛ sɛ yɛ abɛbrɛ o wobɛnante fam akyɛ. wodi sika no ɛboa asɔre ma no a wobɛbrɛ. sɔfo bi ka kyerɛ me sɛ ɛɛ sɛ ɛni so ɛde hunu wei deɛ. nti ɔsɔ ɔno tumi di sika no. oh yes. oh okay na o si onyame asɛdeɛ yɛ deɛ hin. onyame asɛdeɛ ne sɛ mimi nim nyame asɛdeɛ.
do do nyame na do nipa. do nipa the will of God. saa. And what is love? Nea yɛka nyinaa is love. Ɛyɛ ɔdɔ. Love.
Bible sɛ ɔka kyerɛ wo nua sɛ fa asomdwie kɔ na ɔkɔ na ɔkɔda kɔm a mfasoɔ ɛne wom ɛne sɛ woso wodɔ wo nua de ama ne show sɛ ampa wodɔn ɛne yɛanɔ love is action love is action Ɔdɔ, ɛyɛ nneyɛeɛ. Ɛfiri sɛ wodɔ obi a, ɛsɛ sɛ woyɛ biribi si so dua na yɛhunu sɛ ampa wodɔ nipa no. Ba sɛ yɛde ano bɛka yɛdɔ yɛn ho yɛyɛ sei, asɔre bɛdu te asɔre dɛm, ɔnim paa sɛ ne nua ɔne ne te akonnwa yi so yi, ne nua no ɔpɛ mmoa paa. ɔma no. ɔma no nso wɔ bi. ɔwɔ bi a ah, papa na yɛaka bebree asɔre ɛboa asɔre mma no a dɛn na asɔre nso bɛnya fi asɔre ba no hɔ. good benefit dɔɔso one madi kan ka sɛ onyame hyira asɔre no saa onyankopɔn ɔhyira asɔre no because moayɛ no akoma so adeɛ ah, john chapter six bible sɛ nkurɔfo ku bebree ba yesu hɔ na berɛ yesu tuu n'ani no Ohuu nkurɔfokuw no. Bible se, Ne yam sesee no ma nkurɔfokuw no. Ɔse, Montenatena ase wɔ ha. Obisae, Filipo, mo deɛ na mo wɔ wɔ ha? Yɛtuu yɛn ne abɔfra ketewa bi gyina, momfa abodoo mmra. Bible se, Wɔbubui de maa wɔn. Wɔdii, na ebi kae. Aseɛ mporoporowa. Ah, na asɛm bɛn na yɛreka yi? Yesu na n'akoma wɔ nipa ho yesu na ɔdwen nipa ho sɛ ɔda sɛ ɛdi sɛ asɔre ntumi yɛ saa adeɛ no a a awurade srɛ nipa wonim adeɛ a job bɛyɛ wɔ asase so job job a yɛsua ne ho asɛm mm. bebrebe no job ekuro tutututu ni deɛ nipa bɛ ɔn deɛ nipa bebree nim ara ne ekuro tutu no ɛno deɛ nna mekura mi nim ɛhia okoo mu go and do research about mm-hmm. job mm-hmm. deɛ job bɛyɛ wɔ wiase nyinaa ne sɛ Ɔde ne sika ma ahiafoɔ. Enyanka. Widows. Eti the secret behind the second blessing onyame de hyira no no egyina saa nneɛma. Egyina saa nneɛma no so.
Onyankopɔn no a yɛsom no no wɔyɛ onyame a ɔyɛ hinta ni nyankopɔn nea hinta ɛna ɔda n'adie. Eti for you to give ah Proverbs eleven twenty four proverbs hmm. eleven twenty four bible kan sɛ ɔsɛ deɛ ɔpete no ɔkɔ so dɔ na deɛ ɔtena so no ɔdi hia nti obi bia na ɔma no onyame hyira nti asɔre no womaa god will bless the church deɛ ɛtɔ so bio Asɔre ba no because waboa ne nti asɔre no aboa no no sister sɛ ɔkɔ ɛhe fa ɔbɛboa asɔre no. Ɛno yɛ deɛ ɔwɔ nkaeɛ o. Deɛ ɔwɔ nkaeɛ no no. Ba deɛ ɔni nkaeɛ. Deɛ ɔni nkaeɛ no mhm. kwatafoɔ du no nipa baako pɛ ba. Deɛ ɔni nkaeɛ no medi kan ka sɛ onyame ɛtwe nipa ɛde wɔn ba asɔre no mu. Tie first Corinthians. mm fifteen fifty four fifty eight rather bible sɛ fifteen fifty eight me nuanom adɔfo mo ntintim ma mo nhihim da na mo nim sɛ mo bere a mo bere awurade adwuma mu nyinaa ɛnyɛ kwa ɛnyɛ kwa da amen adeɛ bi a niwa yɛyɛ wɔ nyame mu a wɔ nipa ɛnya ho ntwa so akatua bible sɛ deɛ onipa dua ɛna wotwa ɛna wotwa ɛni sɛ wobu asɔreba na asɔre bɛ gya asɔre a ɔsɔfo ɛni ho yaw ɛni ho yaw ɔsɔfo bi tumi kasa no akɛse asɔreba oh yes ɛna bebree mi kura ma ti bi pɛn it's wrong ma ti bi pɛn why do you have to curse ɛnbi ɛni sɛ ɔno na ɛda asɔre na ɔno na ɛyɛ panyin ɔfo sɛ ɔyɛ nyame it's not bible ɛni sɛ ɔsɛ ɔkɛse it's not bible saa wɔn it's not bible apɔ ne nkorofo nante ebi gya no ho maaki ne mu nyina but later They went around preaching the gospel. They came to meet. Jesus did not curse anybody. According to Bible, was Abraham, you bet to me no, me nyame, I'll curse the person. So it means that say obi ye boni we nyame na dumi ni pado. Ni ni pado eze odome. So enti say osofo say oboa sori emano and as leaders mo boa sori emano mo jaya sori ya. Oh, bo nsem na de nyame ase. To aye ye dwom because. Nipa na jaya sori.
Oh yes.
Praise God. Papa gyina so ma me.
Bi twa me ho aba na me ba a yɛ bɛ to a so.
Mede asɛm dɛdɛ bi aba wo sɛ mahu sɛ nanse gas boɔ ayɛ den. Mansuro koraa. Sunny Gold akɔfa kyɛnse nwanwasoɔ bi abɛdwa so a yɛfrɛ no Sunny Gold Magic Cooker. Sei na ɛteɛ. Yɛwɔ ne outer jacket. Wobue so a. Yɛwɔ ne quality three zero four stainless steel inner jacket. Ɛmu na yɛnoa yɛn nnuane nyinaa ɛwɔ. Na mmom outer jacket no deɛ, mesrɛ wo, yɛmfa nsi gya so. Sei na Sani Gold Magic Cooker yɛ n'enwuma fa. Deɛ edi kan, wode w'aduane a wopɛ sɛ wonoa no begu inner jacket no mu na woasɔ wo gas. Afei fa inner jacket no si gya no so. Simma kakraa bi, aduane no ahuru no na woadum wo gas. Afei tuɛ na fa inner jacket no si outer jacket no mu na kata so. Pagya ne nsa no na emu ntu yie. Aduane no bɛkɔ so ara anoa kɔsi sɛ ɛbɛben. Aduane no aben no, ɛyɛ magic ankasa! Sunny Gold Magic Cooker yi, wobɛtumi de anoa ampesie, plain rice, jollof, waakye, nkwan ahodoɔ, bankye a yɛde rebɛwɔ fufuo, ne aduane a ɛhuru biara. Yɛwɔ various sizes and colours.
Sunny Gold Magic Cooker cooks like magic!
Adɔfoɔ, mesan da mo ase ma mo akwaaba de ba Time Wave Tina dwumadie a ɛwɔ Sparkle TV so. Sɛdeɛ mekaeɛ no, sɛ afei na wode wo TV ato Sparkle TV a, ɛnneɛ meserɛ wo, ɛnnɛ nkɔmmɔ a ɛda pono so a yɛredi no, yɛ sɛ ɛwɔ sɛ asɔre boa asɔre mma a sɛbi wɔn nni bi anaa ahiafo a ɛwɔ asɔre anaa akunafo hɔ a ɛwɔ asɔre dɛm. Ɛyɛ asɔre asɛdeɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔboa wɔn. Ɛnnɛ nnipa a me ne no wɔ fidua mu twetwe nkɔmmɔ yi yɛ ɔsɛmpakani Kwaku Ɔhene na me ne no redi nkɔmmɔ yi. Dwumakuo a ɛsɔɔ m'asɛm ma mede dwumadie yi brɛɛ wɔn yi yɛde aseda kɔma wɔn. Sunny Gold Magic Cooker. cooks like magic papa ha sɛdeɛ na wo kasa no mekaa sɛ gyina so na meretwa me ho aba papa kasa ma me na asɛm na ɛho hia me paa ɛti benefit no dɔɔso dɔɔso nkurɔfoɔ bebree aboa nkurɔfoɔ aboa sɔre ma ɛndɛ obi atɔ asaase asi asɔre dan papa mentwa wa no wonim sɛ sɛbi asɔre akɛseɛ akɛseɛ no bebree naa ɛwɔ school ɔmo wɔ schools paa ɛnso church members ne bi wɔ asɔre dan mu hɔnom a ɔmo mma awie sukuu mfa ne sɛ owie JHS ɔsɛ ɔkɔ SS ne bi no ɔnni sika nti ne ba no aka fie ɛnso asɔre no wɔ sukuu. Na tio waka fie no kura ogyae asɔre mpo a na ne title ne ne offering ho atɔ no anka enya bi ɔda so kɔ asɔre no ɛsɛ no deɛ ɔsom nyame otua title ɔyɛ n'asɛdeɛ otua offering ɔpɛ heaven akɔ nti ɔyɛ n'asɛdeɛ ɔhu sɛ deɛ adeɛ no teɛ no hmm.
nti nka nipa no yɛ wei no ɛsɛ sɛ ɛna meka no mese there is so many advantage for the church so many advantage obi ba wọn fura mi ni ẹni nkɔmɔ so many advantage onyame ama yẹn nyansa ne nimdeɛ a aso no yɛbɛtumi ayɛ nneɛma bebree to support the people ah at the end of the day nsira ɛne sika bɛtumi afiri mu aba but ayɛ no yɛn adwene sɛ o yɛn ni sika aso yɛn ni sika aso asɛm a wɔka no obi sɛn ne mi whatsapp bi wɔsi tight yɛ tua ɔfiri yɛ tua na adɛn na adɛn na asɔrɔ ma na kɔ university so no a. ayɛ a wɔtua sukuu fees akakraka saa na asɔre mma no mpo antua a yɛma no nkɔ sukuu asɔre nso ɔkɔ the same church obi wɔ sapɔde sɛ ne yɛn no asɔre ba nkurɔfoɔ bebree ma akunafoɔ mu nyɛ sika nkɔ sukuu wɔn agyae nso asɔre no wɔ universities nso still wɔn gu so kɔ asɔre no wɔn gu so kɔ asɔre no what are we doing to help them nti sɛ asɔre no amboa me a metumi gyae asɔre no anaa Yɛka bebree, asɔre no amboa me a, metumi gyae. Asɔre ammoa wo a, mhm. ɛnyae asɔre no. Because mewɔ abusua, abusua amboa me. Abusua ntumi. Ɛna menim sɛ abusua nni hɔ, te sɛ asɔre wɔ hɔ. Enti m'asɔre nso antumi amboa me a, metumi gyae asɔre.
ɛno a mene lady bi di nkɔmmɔ sɛ ɔno n'asɔre no kora deɛ ɔno watu ne ho fo watu ne ho fo asɔre no mu watu ne ho fo sɛ sɛn mu na watu ne ho fo ɔgyae ah, because ɔgyae ba pɛsɛmenkominya wɔ asɔre no mu
asɔre no obi ba nnɛ korɔ hwɛ nneɛma bi a ne wagyae na ɔkɔ ayɛ na me kra me yam hyehye me ma asɔre no na sɛ yɛbɛtwe akra mpo koraa no ne ne bra bɛbrɛ ansa na watwe akra na sɛ ne ebinom kɔ a ɛwɔ mu sɛ ebi wɔ hɔnom adeɛ abɛyɛ ne biara obegyae ɛno nyɛ problem na program wɔ yɛ powerful program ɛbere ni hɔ nti kansɛm deɛ yɛbɛtoa so very good because because sɛ asɔre bɛ nyame ɛɛ asɔre na mmoawa enya yɛ asɔre
bɔmpa yɛ sufre wurade yɛn yɛ ministry na yɛ ka no ɛyɛ non denominational nsɔre bebree wɔn nkɔ yɛ asɔre.

eti nyame adum adwuma yɛ no eti support bi a nti nkurɔfo o nkurɔfo frɛ yɛn different church no yɛtumi kɔ yɛ radio programs ne mhm. programs ahodoɔ yɛ yɛbɛ wie no na mhm. nkurɔfo frɛ papa sese mhm. yɛ ne yɛ ne wɔn abɔ mpa yɛ na kakra yɛ wɔ no nso no oh yes yɛde boɔ mi mi wɔ ha mi bɔ ma ah. mi bɔ ma bɔ ne kura sika nim sika nim oh yes ewurade ma sika wa amen because ten bi ano People kɔ ɛnna deɛ mene me yere ne me mma bɛdi koraa no. Na wo deɛ ama. Keep it out.
Na nyame bɛhyira wo. Amen.
Amen. Because ɛno na Kristo si yɛyɛ. Saa. Ɛno ne prayer center hɔ yi sɛ nkurɔfoɔ ba te sɛ nneɛma nkɔ yie na ɛyɛ me mo bɔ. Saa.
Nso yɛ ni sponsors. Mo ni sponsors.
Na mo wɔ fa he. Ɛɛ yɛ yɛ yɛ wɔ Accra ha AGM yɛ wɔ branch wɔ Accra ha. Ɛfa he. ɛɛ eh, ablekuma ablekuma ablekuma yɛhyia hɔ in fact meyɛ presby
ablekuma abaase ablekuma abaase odu ablekuma ɛfrɛ bi park odu hɔ a abaase ɛɛ wofrɛ yɛ namba ebetumi ama yɛhyia once in a month sunday after church sundays after church after church ɛyɛ mmabunu ne ade ne ade obi a wopɛ sɛ woka wurade asɛm na ɛde wakoma so sɛ wobua nipa no come and join us. na yɛntwe akra na yɛmmoa nnipa na adwontofoɔ nso yɛnka yɛn ho mbom na yɛnto dwom ntwe akra ma awurade ɛnɛ yɛkɔ studio nyame adom mede adwontofoɔ bɛyɛ mmiɛnsa ba abɔntene awurade adom a from next year going yes yɛgu so a yɛtoto nneɛma sponsors ni hɔ but yɛnim sɛ awurade ne yɛboafoɔ I'm telling you because onyame ne wahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ dɛn yɛnyɛ wei na kristo sɛ yɛn bɛyɛ nti yɛmmɔ mmɔden sɛ asɔre no yɛbɛdi saa adwuma no woma asaman kɛse nso a makakye wɔ hɔ ɛhɔ nso ɛhɛn na mewɔ na me ankasa deɛ meyɛ presby ni mapa yɛ presby oh, evangelist nti mfa presby baabi a yɛnenam ɛyɛ awurade adwuma ne nsɔre ahodoɔ papa mmerɛ no nti yɛbɛsan atoa so da foforɔ nti no ma yɛ final advice mm. ɛfa sɛ ɛwɔ sɛ asɔre mm. asɔre boa na asɔre ma mm. anaasɛ ɛni kwan sɛ ɔmoboa wɔ mu no ma yɛ final advice na yɛbɛsan aba so ada foforɔ. Mm-hmm. Ah, mɛda wase papapa m sɛ ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn ɛberɛ de dwumadie kɔ awie asɛm a mɛka ɛde akyerɛ asɔre the church in general from leaders no so bɛsi asɔre mma so no sɛ awieɛ mmiri mu ɔbɔnefoɔ n'ani abere ɔtwe dɔm de ama ne ho. Eti yɛn asɔfoɔ ne asɔre mpanimfoɔ ne asɔre ma what are we doing? Yɛn nso yɛn fɛ ni brɛ ne mpaebɔ ntua kra na sɛ deɛ meka no yɛn mmɔ mmɔden ketewa bi nsa fifty Ghana twenty Ghana ten Ghana yɛn fa nsɔpɔte Asɔre ma no because asɔre bɛ nya mmoa na ɔbɛ kɔ bosom hɔ no ɛnyɛ ɔbɛ kɔ ɛka ne sɛn ɔkɔ tikini hɔ na ɔne wɔ initiate no because of sika nti no no nti yɛn nyɛ deɛ ebitumi ayɛ sɛ asɔre no yɛn tumi nfa mmɔ asɔre ma no atena seɛ fine obi wɔ hɔ a n'ani biri sika ɔyɛ ne deɛ ɔbɛ kɔ but yɛn nyɛ deɛ ebitumi ayɛ yɛyɛ deɛ yɛn ebitumi ayɛ no a awurade nkae no yɛn yɛ dɛ yɛn gya ma no. Na sɛ yɛanyɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne yɛnngya nkran no mma Awurade a, ɛno na Awurade bɛbu yɛn atɛn. Na yɛnkae sɛ, adeɛ biara a yɛbɛyɛ wɔ asaase so no, one day yɛbɛbu ho akonta. Sɛdeɛ medii kan kae First Corinthians fifteen fifty eight, ɔse, Enti me nuanom adɔfo, montintim, monhinhim, monkɔ so wɔ Awurade adwuma mu daa, ɛfiri sɛ monim sɛ mo berɛ ɛnyɛ kwa wɔ awurade mu awurade nsira mo asɔre no awurade nsira ghana asɔfoɔ mpanimfoɔ nyina presby asɔre kyɛ sɛ mentumi mu bode asɔfoɔ mpanimfoɔ yɛ respect mo mo a moyɛ adwuma asɔfoɔ bi hwɛ asɔre ma nyame nsira mo nyinaa na ɔnyɛ yɛ nyina kɛseɛ AGM foɔ nyame nsira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ papaapa Auntie Tina. Papa mepatwɔ AGM ka bɛtumi de mo number ato dwa ebia na ɔdɔfoɔ bi ɛɛhwɛ yɛn na ɔmbi ɔpɛ sɛ ɔmbɛboa mo anaa ɔpɛ sɛ ɔmbɛka mo ho a mepatwɔ fa number bi to dwa ma yɛ wae. Meda wase papaapa 020

eh, me papa Rev. Isaac Osei, ɛne asɔfoɔ bebree, in fact, mentumi mebɔ din, m'adɔfoɔ ɛne AGM members, me manager Derek Owusu, Awurade ɔnhyira mo, obiara, Awanzi, Miss Mr. Awanzi, din ne dɔɔso, obiara waboa yɛ wɔ nyame adwuma mu biara, Awurade nhyira mo. Awurade Auntie nhyira Tina, Awurade nhyira wo Amen. for this opportunity.
Wo ne wo Amen. kiriw no nyinaa, menim Amen. ɔmo din, Amen. Awurade nhyira mo. Amen. God Wobɛte bless ɔmo din very you. soon. Sika Chris Bell, Sika Chrisbell awurade nhyira wo baabi a wɔ biara. Amen.
Ɛda ase. Adɔfoɔ, ɛnɛ mate bebree kwa afiri ɔsɛmpakani Koku Hene hɔ. Ɔse sɛdeɛ ɛwɔ sɛ asɔre ɛyɛ de ma ne mma, woamboa w'asɔre mɛmba a na ne ho kyere no a, ɔbɛgya wo akɔ. Wotwe akra baako mpo no, ɛyɛ den. Maame paapa, bisa wo ho sɛ ahe na wowatwe ansa na woresan ama kwan ama obi nso ayɛ dɛn? Asan afiri mu akɔ.